A thil tih ropui tak zinga ropui ber chu Paul nga a niin Lal Isua chu a nunna atana dam chhunga hnung zui turin thutiamna a neih kha a ni. Chu thutiam chu nunpuia vawiinah hetiang tha lai tam tak zinga thil ropui tak a tih hi kan hmu. Kum sanghnih sawm pahniha dollar sangkhat leh zariat chauh neiin tumah in an la tih ngaih loh kum sawmpariat mi lek chuan he turning point tih hi a dinah a ropui tak zet. Tunah he turning point hi a hma aiin a lian zel ang tih hi ka ring tlat a ni. Kum sawm pahnih liam ta ah khan Madison, Wisconsin ah a voikhat nan college campus liberal school ah a kal a. Dawhkan pakhat te la in thu pathum a chak chhuak a, chu chu sorkar tha lo tak tih a ni. Mipui tam tak in a thusawi an ngaithla a, ni za thum chuang khawvel hmun hrang hrang ah te a zin kual thin. A nu leh pa te in hnuai luah in a khaw sa a, a chhung ten an hmangaih em em, kei ni pawn kan hmangaih a ni. Zing dar nga atang in zan dar sawm pakhat thleng hna a thawk a, turning point atang in pawisa an pek chu a la duh ngai lo. A thawhpui ten an sawi chu a thawmhnaw hak hi second hand chauh a ha thin an ti. A rilruah pawisa a ngaihtuah ngai lo a tih tur mission ringawt a buaipui thin a, ka hnenah sir kan ram hi chhan a ngai tak meuh min ti thin. Kum sang hnihsawm parukah khan inthlannaah ka fapa Don leh Eric nen an thawk dun a, chuta tangin mipui hi mipui hip theihna a neihzia ka hmu chiang. Maga hmasawnna tur min puitu a nih piah lamah ringtu tam tak tanpui ngaite hnenah a inphal em em a ni. Bible behchhan loh zirtirna hrang hrang a dik lohna huai takin a sawi thin. Chu mai ni lovin MAH kan tih, Make America Healthy Again tih hi a aupui thin a, keini pawhin tunah kan buaipui a, nu leh pa ten in fate autism an nih loh nan theihtawp kan chhuah ang. Kum kum sawmhnih liam ta atang khan naupang sawm pahnih ah pakhat in autism an nei an ti a rapthlak a nia. Chu mai ni lo Charlie vang a mi tam tak zan ah kan in hmu thei hi a mak a ni ti rawh u. A chang chuan ka lakah a pangchang thin a, vawiinna ka programme-ah i lo kal thei ang em? min ti a. Charlie, United President ka nih tawh hi, ngatin nge darkar li chuang ka zin thei ang? ka ti a, kan innel em em a ni. Ka hman chuan ka tihsak thin tho. A hna ah a taima em em a a lakah chuan ka zak a ni. Mi tam tak chu ka lak atangin min beisei thin a, mahse ani chuan ka lak atanga a lak aiin min pek a tam zawk. Diltu leh dawngtu ni lovin petu a ni. Left, tiin ani chuan a sawi mai thin a, kei chuan mi mawl ho, liberal, ka ti chin. Charlie chuan left ho in thil tam tak an nei thei a, an lei thei, mahse ka hun min chuhsak theih loh hi ka tan a pawimawh, ka duh hunah ka tho va, ka duhna ah thu ka sawi a ti. A thih thlengin a ti tak tak, in ngaihtuah ngai em? Kum tin video zahnih sawmnga chuang leh college leh university zahnih chuangah thu a sawi thin, tunah sanghnih leh zahnih ah Thu sawi tawhin kohhran sang khat chuang leh mipui million chuang teh meuh an nei thei a nia. Tunah chuan US a radio show lian ber pawl a ni ta. Amah avangin thalai tam tak Pathian an hriat phah mai ni lovin sanghnih sawmhnih pali inthlanna kan chak kan chakna hnar ber kha a ni. Kum sawmthum hnuai lam Republican vote kan hmuh hnem ber tum a nih kha in la hria em? Amah vangin kum khat liam ta ah kan ram thih tawh chu tunah mi ten Amah vangin kum khat liam ta ah kan ram thi tawh chu tunah mi ten ngaihsan ber a lo ni thei ta. Mi tam takin an thusawi an pawm dawn lo tih a hria a. Mahse a ngaihdan sawi mai lovin mic a pe a, an duh a sawitir thin. An thil sawi dik lohna a lo sawifiah sak thin a, a hmuhnawm lutuk. Vawikhat chu a thusawi leh a zirtirna in a zui a a thusawi leh a zirtirna in an lohna vangin zirtirtuten lehkha an thawn a. Mahse a ni chuan buaina chawk chhuak tura lo kal leh tih ka ni lo, kawng dik an hriat nan a ni a ni zawk, a lo ti. Charlie ka tluk lohna hi a ni chuan amah dodaltute a haw ngai lo, kei chu ka hua Hei hi ka tluk lohna a ni, sorry Erica. Tunah chuan Erica leh a thawhpui ten min hmin thei a ni mahna mahse ka harsa hrih ang. Tunah Charlie in min en a a thinrim ang. Ni tin a tawngtaina chu Lalpa, i duhna ah min hmang rawh tih hi a ni. A tawngtai angin Pathian in a chhang tak tak a nih hi. A thusawiah hian Left ho hian an tibuai thin a, vawikhat pawh a thusawi laiin a awmna in chu Antifa terrorist ten lungin an vawm vak a, police in an veng hman hram. I hna hi a hlauhawm a nia ka tih pawn mi in min tibuai ang tih hi ka ngaih ka ngai pawimawh lo, mi in an ngai pawimawh lo ang tih hi a ni zawk, a ti. Kan pahnihin kan thiltum kan inhrilh thin a, chu chu engtik lai pawn hnung tawlh ngai loh tih hi a ni, kan pahnihin kan ti tak tak. Media tam tak ten Charlie hi tih tawp duh in sual an mawh puh thin. Mahse mi tam tak Liberal sikul naupang te thalai ten hetiang khawp a kum hnih kum thum mai a thutak dinpui tu an pung thei hi thil mak a ni. Media ten tih tawp an duhna thinna chu a lakah an tlawm ziah thin vang chu chu an tuar thei lo a ni ber. A debate na ah chakna a hmu ziah tih chu kan inthlanna result ah khan a chiang mai. US history a chak ber record a nih kha, inthlan tum khan ui ang lekin min hmu si ta, mahse na takin kan hneh ti rawh u. Charlie in kan ram a that chuan ram dang pawh kan enkawl tha thei ang tih hi a hmu, chu vangin he kan thil tih tariff vanga kan ram in pawisa tam tak kan lak hi a hmu a, hengte hi health leh chi hrang hrangah kan hmang ang. Sanghnih sawm pali in thlan tum khan hma deuh in chakna kan chang ta a, Charlie hian min bia a, khatiang a a mit hmai khatiang a a mit hmai kha ka la hmu ngai lo. A kut in a hmai a hup a, a mit tui a tla hial, a lawm lutuk. A tawng hma sak ber chu Pathian hma ah ka in hlan ta e a ti a, chu chuan kei pawh min thawng min thawng hle a ni. Amah. Amah an thahna hi amah chauh an tih ni lovin kan ram hi nun rawng takin min tihna a ni. Amah chu that tawh mah se a thu an that thei lo. A thang ang, a lian zual zel ang, tun hma aiin a chak zel ang. Chu chu vawiinah hian a chiang ni lawm ni. Tun hmaa hre ngai lo pawn kan hriat vek tawh hi, tunah min rawn en a, mipui an va tam em em a tih ang. Hemi vang hian a ni, American mipuite zinga lawm an sang ber President-in a pek thin, Medal of Freedom ka pek dawn ni. He programme hi Washington DC-ah thlamuang takin kan nei ang. Ni sawm pahnih chhung tihfaina kan thawk tawh a, nangni pawh in mipuite nen in chhungkua in thlamuang takin in lo kal ve thei tawh ang. He Washington DC hi tun hma chuan khawvela ramhlauh awm ber a nia, mahse tunah chuan thlamuang ber kan ti thei ang. Hemi zawhah hian Chicago a ngaih pawimawh, Charlie in a ngaih pawimawh Chicago kan tan leh ang. Chuan Chicar chuan Charlie chunga. Hlei tak hlei taka che pa hi a thil tih ang a hmu ve ngei tur a ni. Hetiang thil hi kan ramah thleng tawh lo turin hma kan la chhunzawm zel ang. Chuan kan ram hi tun hma aia nasain Pathian lamah ke kan pen zel ang. Pathian i ko leh ang u. Charlie an thah thu mipui ten kan hriat ve leh kan mittui a tla ni mai lovin a rukin leh mipui vangtlang zingah pawh Pathian hriatchian duhnain kan khat vek a nih kha. Kan ram mai ni lo, ram hrang hrang, Canada, Korea, London ah te Charlie tan kan ding reng an ti sup sup a nih kha. Charlie vangin mi tam takin Pathian an zawng a harhna a thleng mek a nih hi. Vawiinah kan hmangaih che, i chungah kan lawm tak meuh meuh. Lalpan Erica leh a fate malsawm rawh se. Lalpan United of America malsawm rawh se. Inzawva in Lalpan malsawm cheu rawh se.